Un felis mèrdia. Awe ta diesinku di desèmber dos mil diesinku i awe ta Dia di Reino. Reino Hulandes ku unda e paisnan ku ta konsistí den e reino ta kuater pais, Hulanda, Aruba, Kòrsou i Sint Maarten. Den e sekuensia konstitushonal i hirárkiko nos a presentá nos reino, nos reino ta unu hopi hóben, pasobra promé Hulanda tabata un repúblika i despues na Djes ocho, djes kuater, djes ocho, djes, djes tres, a la bira un reinado ku unda te ku awe e reino ei ta funshoná. Nos komo Boneiru ta parti di e reino i foi djaki di gerensia, redakshon i tur personal di Radio Energia i Radio Um, energia i energia vision mi mester bisa television nos ta manda un felicitacion na pueblo di reino i sigur e pueblo di Boneiru. Awe nos tin un biaha mas eh, tribuna popular seccion special den siman i nos tin nos seccion di noticia adapta na e momento cu nos ta bibando e momento historico di un referendum Pa e próksimo diesocho di desèmber, pues djabièrnè awor, ku unda pueblo di Boneiru lo bai vota pa destiná su destino i e desaroyonan ku lo mester bin pa nos komo pueblo di e isla Boneiru. Ora nos bisa cu nos tin un programa, programa adaptá, nos tin tambe nos noticianan adaptá y den e caso aquí nos lo bay pasa un seccion di noticia masha importante den e caso aquí pasobra ayer anochi den Conseho Insular, Tabata tin un reunion pa trata e presupuesto y adaptacion di e presupuesto di dos mil diescinco den su di tres edicion, cu esey a pasa unanimamente cu nuebe voto. Y despues a bin un proposicion di decision di Konseho Insular, pues manera nan ta yam'é un raadsbesluit, ku unda e partidonan di gobièrnu, e partidonan di koalishon partido UPB i Partido Demokrat a disidí di tuma un desishon pa. modifiká e kontenido, e signifikashon di e proposishon i tambe lei aprobá ku unda a pasa den Konseho Insular i den e kas aki nos ta bai pasa e momentu históriko ku ta hasi un adaptashon manera diferente hende den nos komunidat a pidi, gobièrnu a pas'é I awor aki de facto e contenido, e contesta y e posibel resultado despues di diesocho di december ta mas cla buta y cu unda e votador lo por comprende ta kico e ta bay vota p'e djabier awor. Laga nos pasa pa e raportahe cu nos redaccion a compila y den e caso aki nos lo ta bek un djis. Conclusies te verbinden aan de antwoorden op de vraagstelling van het aanstaande referendum. Mi ta pasa palabra pa señor Kroon. Danki, señor presidente. Señor presidente, mirando cu dia diesocho awor nos tin un referendum, anto ke tu bay tin bay bin cu ta purba na. Trece ta nos bisa bruashon den esaki. Nos kier a presenta un Raadbesluit pa kita tur duda for di locual cu Eilandsraad a con ta bisa aproba di Nueb di Oktober dos mil diesinku. Mi kier pidi, Señor Presidente, e ora ei ku nos por bai over pa lesa e Raadbesluit aki i mi ke pidi via Señor Presidente ku kolega Janga por ta esaki dilanti. Danki, Señor Presidente. Señor Presidente, e Raadbesluit ta bisa lo siguiente, e ta na Hulandes.

2015 de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire, voorzitter en de eilandgriffier. Y esaki tabata e presentacion di e proposicion na e momento ey pa un decision di Conseho Insular y despues a la ser Aprobá sin tin mester di a hasi deliberashon i tambe e votashon tabata ta sinku voto pro. Mester bisa ku señora Doktora Bardabella no tabata presente den frakshon di UPB i frakshon di partido MPB a bandoná sala, pues naturalmente e Sifranan di voto lo mester a keda tres pa e Partido Democrat y dos di Partido UPB, en todo caso un mayoria y a la ser dicidi unanimamente. Den e caso aki nos tin señor Ramosito Booi den nos programa di Tribuna Popular Special den siman y naturalmente den cuadro di e esfera di referendum cu nos tin djabièrna awor dia diesocho di december benidero, Señor Booi a bin ta vocifera su opinion y sin duda nos no por laga Señor Booi pasa otro estacionnan sin ta den su mes cas y tambe pa e popapia cu nos y ta Drenta den un interkambio krítiko i tambe duna su splikashon manera kon nos lo ke mir'é tendé na abo pueblo ku ta skucha. Señor Boy un filis mèrdia i naturalmente nos ta den e last lap, e rekta final, e último dianan, kon ku bo ke bis'é nos falta apenas Tres dia. tres dia. Sí, na promé lugá danki pa e invitashon i tambe un bon tardi na henter pueblo. Ayer m'a hasi un rekorida na Kòrsou kaminda tambe m'a duna mi opinion. M'a duna mi opinion aki tambe na Boneiru basá riba ku for di un prinsipio mi no a duna opinion di votashon. Dikon pasobra mi a bisa ku mi tabata keda hasi e intento lo máksimo ku mi ta por pa a konvensé e partido ku mi ta tin e onor di ta den riba kuarenta aña, pero fuera ku mi ta tin e plaser, e posibilidat di a dirigí te ku dos aña pasá. Pero señor bo y prome nos drenta den e parten mi lo ke bay tog un parti mas chikito un poko mas prome ke esey. Señor bo a skohe pa hasi un krusada un un kaminata popular señor bo tabata hopi ketu pa hopi aña nos tur a komprende pa motibunan di e kasonan den korte señor bo a ser la nos bisa apsolve resientemente ku uno nos ta felisita señor bo ku esey Pero despues di e decision ey nos a mira cu señor Boy a tuma un crusada paso nos a mira señor Boy a parece na radio, na television, na Boneiru, na Corsou, mi kier sa hasta na Aruba, pero explica nos kico ta inspira señor Boy, prome cu drenta explicacion, kico ta inspira señor Boy den e crusada aki? Te na mi ta keda yega pero danki pe bonita palabranan. Echo ta, promé ku m'a tuma un desishon di duna un konseho, mi a purba pa konvensé partido pa nan komprondé ku e manera ku e pregunta ta riba mesa e ta krea problema. E ta krea konfushon grandi i Hans tur e kosnan ku m'a bisa m'a tende señora Lessé un rat pasai. Ata na aki. Tur e problemanan ei ata na aki tin confusion, tin kiko, tin kua. Anto ora aki mester ta un zonderbok, no? Mester ta un hende, un grupo cu bo ta bisa cu ta falta. Anto e grupo a bira oposicion, anto e grupo a bira e comision di referendum cu bo ta paga pone disponibel tres shen mil dollar pa haci un trabou, bo ta bisa ta na faya pero ta bo ta scet un cu sa. Anto bo ta kore tuma desishon di djawe pa djabièrnè, manera bo bisa falta tres dia, pueblo mester lubidá tur lokual ku e komishon bisa promé, e mester kòrda solamente lokual ku Eilandstraat ayera anochi a disidí. Laga nos bai Lei ta ser pasá den Eilandstraat naturalmente nuebe di òktober. Ta instalá un komishon inmediatamente Kiko Señor Boy ta haña cu tabata e parti di inicio cu a bay mal? Pasobra si ta considerando pa a cambia tres dia prome cu e referendum, e contenido, pasobra ta e explicacion a crea confusion por ta prome cu e ley mes, pero kiko Señor Boy ta considera cu a bay malo den principio? A bay malo cu bo pone un pregunta cu bo por interprete na diferente manera depende cu ta cumini bo. Anto. Keme koalishon a ferwagt ku nan por a duna e lokual na ku nan ta ke anto ku nan lo a gana. So et gaat er nu om, e punto ta gana. Pero gobièrnu gobièrnu lo bisa, pero ta señor Boorsuma tabata konsehero i señor Boorsuma ta presidente di komishon. Laga nos spliké kla, gobièrnu. Lesa Eilandsraad, No, lo lleva un tiki mas promé. Coalicion Patia a firma un acuerdo entre UPB y Democraat cu nan ta bay tene un referendum y na e referendum aki ta bay bini un pregunta cu bo por contesta si of no. Ant e pregunta ta, Bo ta di akuerdo ku e kontenido ku a duna laso direkto? Un ta Boersema a pense ku ei ta UPB ku Democrat a firma p'esei. Anto nan a duna opdracht na Boersema pa e lokual ku nos a firma aki, ku nos a akseptá den Eilandsraad komo e liña di partido, Abo, basá riba bo deskundigheid, da bo bo sabiduria ku bo tin komo estadista, anyway, un hende ku ta traha leinan, abo pone koki den un verordening pa nos. Anto bursa mas hasié. El a traha e Raadsverordening, esei a bai den Eilandsraad, tur hende bisa foor, tur hende behalve oposicion. Seis hende bisa nos ta diacuerdo cu ne. Anto esei a bai pafoor. Kico señor Boersema a ta haci cu su grupo? E ta splica e parti legal di locual cu tin cu ta e opdracht cu el haña di Eilandsraad. Anto, e pregunta, en por contesta e pregunta na dos manera, manera politica ke hacié. E pregunta por wordo contesta na un manera. Anto m'a splica esey te cansa. E pregunta ta, bo ta djacuerdo cu e contenido cu a duna na laso directo cu Boneiru a bira entidad publico, den Hulanda. Anto si bo bisa sí, bo ta keda den Hulanda, si bo bisa no, bo ta sali for Hulanda, pasobra no tin otro manera. Awor nan ke bisa, no, man ta asina, ma mi shon, si abo ta kasá ku un shono, anto bo ta bai dilanti e hues, hues ta puntra bo, bo ke diborsiá sí òf no? Ora bo bisa sí, bo señora bisa sí, ta kiko a pasa? Pa diborsiá, Ora mi sa no, pero si mi ta ke men, anto pone pregunta manera bo ke meno. Awor den den transcurso di e periodo, ami ta bai segun e timeline di e desaroyo di e ultimo dos lunanan. E esei tabata e principio. Despues a bin diferente reunionnan di Conseho Insular, oposicion y diferente otro hende den comunidad a propone pa a haci e cambio justamente cu a haci aki. Y mi kier sa cu señor Boimez a haci'e. Awor nan ta haci'e tres dia Prome cu e referendum, Sr. Booi ta satisfecho cu e cambio? No, pasobra bo no por tres un cambio den un ley tres dia prome cu bo bay vota. No ta esaki ta e manera pa tres e cambio tampoco. Cambio mester wordo mira paso e locual cu nan ta pone aki nan no ta clop tampoco, no. Mi ta bay aki un rato. Pa mi, mi no ta papiando ni de cambio. Mi ta manera, mi ke bisa, ta un manera um, showroom pa bo atendé ku un komishon di hendenan drechi ku bo ta bai pidi den komunidat pa yuda bo pa trese algu padilanti ku Abo a traha? No ta Comision a traha pregunta, ta E Lancerat a traha pregunta, anto no a bisa Comision vocifer'e esaki basá riba partinan legal. Anto nan a haci tur manera pa obligá e Comision pa duna un, laga bisa, un manera di comprendé di nan politica. Anto e Comision no por haci'e, pasobra Señor Boersema bo ta gustea fu ta lag'e gust'e. E ta mantené su mes komo un hende korekto i e ta trese e partinan legal. E no ta bai kima su dede pa komplasé ku Robbie ku James, pone un kos ku no ta klòp, anto mañan e ta hañele ku hendenan di su nivel ta bis'é, Pero bo sa aki nea kòm e kos ku bo a skibi no ta bèrdat, anto el a Mi sa cu pa mira e ultimo dianan aki el a lora rond e propaganda ultimo ta un tiki bay den nan direccion pero e por bisa otro si bo vota no esey ke men cu bo tin cu bay renegocia. Kico ta nifica renegocia? Cuminsa bek di nobo pa bo yega na un otro un cos. Bien, laga mi hasi mi ultimo pregunta riba e comision di referendum. Si nos analisá e komishon di referèndum, e komishon por ta ta tin poko tempu. Pero, sientífikamente bo tin, lo nos bisa, seis pa ocho siman, ku ta dos luna, ku bo por hasi un media kampaña. No, no, mi no ta papiando di cuenta di contenido, mi no ta papiando cu bo tin suficiente tempo, seis luna por ta cu lo ta wenselijk pa bo por haci un campaña, bo ta tin net e tempo cientificamente cu uno bo por haci un campaña. Nan ta tin e. Sin embargo, bo ta mira cu e comision no a funciona. E comision no a saca su schema. Y si mi bay basa riba presupuesto cu ta tin, aproba, Foi temporada di gobierno anterior y awor aki den e gobierno nobo mi ta calcula y mi ta haci afo di un posicion di ex presidente di un comision di referendum tambe, mi ta bisa cu treshen mil dollar bo mester a haci mucho mas impacto den e comunidad. Kico bo ta kere den e parte aki lo por a bay malo? Mi no por bisa bo cu ta e cosa bay malo, pero n'e momento. Pero campaña ta tin. E pueblo un ta tin foro, un ta tin distribucion. Abo tambe un hende di cuarenta aña di campaña. Con bo ta haci campaña cu si nan na bo instruccion? ku bo tin ku bai rechts, anto bo ta tradusí e rechts den un kampaña. Anto ora bo ta kanando ta bai rechts, nan ta kore bisa bo, no, pero no ta kumbiní pa nos bai rechts, pasobra hendenan ta bai komprondé, nan ta bai vota p'e kos ku nos ke. Anto dus einan bo ta haña ku komishon ku e Gobierno e eilandsraad ta den problema cu otro pasobra comision no ke sigui e direccion cu eilandsraad cu gobierno ke mande. Pasobra comision ta bisa no ami a wordo scohe como un comision cu ta completamente pafo di politica y riba mi mes. Te esey gezaghebber ta mi a manda un carta pa eilandsraad ayera Cu hay las rata bisey te negociar pa laga UPB, laga UPB awo. Laga, con mi coge, eh, bestuurscollege manda un carta caminda bestuurscollege ta bisa tene ki esaki mester ta en interpretacion di si cu no. Conseho a bisa no, tene ki eshon. Ta Tin un bisey, ley. tin un ley, fuera de ley. tin un komishon ku ta wòrdu pagá tresen mes, independiente pa e hasi su trabou, ta esei tin ku traha, ami no por hinká mi den dje. Ora ku Seabra bisa ku e no ta hasié, el a sra ta bisa, wèl, awo ami bou mi propio inisiativa i mi propio posibilidat di tuma desishon, mi ta bisa, eigelik tene ki komishon bai sintu manda, Ta locual cu ama bisa awor aki te sa e ta conta. Pero no den pasado den e referendum nan tambe a bai back den Eina Straat y renova e spiritu di ley. Tres, tres bia. Correcto. Gomi a bai Eina Straat. Te sa e tambe mi a pidi partido Hans. Casi mi a sinta na yu di, mi a hinca rudia, mi a implora, mi a pidi, James por favor. E hincamento di rudia a hasi bo dolor bo ey? Ablief? A la si doló i No, kando rodeo? pasobra e hinkamente Ser rudia, humilde no ta ser parti di ta no, lider? eh, no, s- m- hinkamente rudia pa mi den e kaso ei ta pa bienestar di Boneiru. Ta bisei mi bringa ora bo a hasi mi e pregunta, Fey, promé dikon ma mi a bini na e tahoog mi ta kontestando Ku m'a kuminsá e, e, e, e, mi sa e palabra ku bo usa, di ban bringa e kos aki, ta pasobra mi no por para ketu i laga un kos ku tantu tempu nos a traha p'e, ku a sufri p'e, ku na hera será mi p'e, ku mi famia ku mi a sufri shete aña kaso pa e mesun hendenan ku ke kibr'é ora aki, i para mira laga e bai. Pasobra mi amigu James Crown no ke tende. Pasobra James Cron ta haña ke la bira diesocho ai, e sa mihó ku tur hende te ta disidí esunnan ku ta ins kuné ta kore ku nan pa bo Stanley ke hendenan akí ku ta su mes hendenan di rinkon. A bis'é, James, pero mira ki kos akí por bai otro. Nò, nò, nò, abo ta ins ku mi? Wèp pafó! Bai MPB. Monchi ta eensh ku mi, ta kita efe mi kurpa. Mi minister maka ku mi dor mi kab su kabesa ami ku lo den mi kashi saka benta afó. Anto esei no ta yuda. Anto kiko ta e resultado? Ku e mesun James Kroon ta sinti ayera, e ta bisa e tende aki, lokual ku mi a skibié un luni mei pasá, I a ocho di novèmber, despues ku m'a papia mi sa kuantu bia, e ta akseptá den e lokual ku nan a firma aki ku kos ta bai robes, ku e pregunta ta wòrdu mal komprondé, solamente e no ta mira den su mes kurason ku ta e a hasi, ku su grupo a hasi fout, e ta bole bent'é ku ta otronan, anto ku ta komishon di referèndum, ta esun ku ta hasi kos malu, Anto awor aki nan te tuma desishon i aki rato mi ke dis un chèns pa bisa e lokual ku nan ta por. Den e promé sekshon aki mi ta kera manehá e parti di e sintimiento, e orígen di e krusada ku bo tin i mi ke kategoris'é komo un krusada patriótiko, unu stimando Boneiru i unu stimando bo partido. Bo por bai di akuerdo ku esei? Shen por shento, pasobra ami ta patriótiko, mi ta. Mi ta keda patriótiko, ta tin preguntanan komo si fuera ku si ta tin otro lidernan si ku a bisa ku nan ta pará atras. James, Ami no ta bai na e diskushon. Solamente dia di elekshon, diesocho di mart ku a kaba ei, Ramonsito Booi ta na Club Patriótiko, Ramonsito Booi a kampañá pa James, anto e otronan ku ta duna apoyo na James aworakí tabata kore hiba hende bai vota Na Cora. Ok, esaki tabata e prome parti di e programa di Tribuna Popular Special den siman. Nos ta ser'é den prome seccion como señor Ramosito Boy patriotico. Patriotico stima Boneiru, patriotico stima su partido. Un djis nos ta bek den di dos parti y nos ta bay drenta den materia. Nos ta ban wak e parti di manera nan ta bisa e neti-greti di e Ordenansa, e kambio riba e ordenansa di ayer anochi i nos lo bedrenta naturalmente den e direkshon ku nos pueblo o a lo mas mínimo loke señor Booi ta pensa pa ku e direkshon ku nos lo mester tuma djabièrna awor.

Un danki pa bo ta bek y danki pa a keda cu nos den bo programa Tribuna Popular, edicion special di den siman. Nos ta cu Señor Ramosito Booi, ex Diputado di Structura Estatal, ex Parlamentario den struktura di Antias i tambe eks presidente i òf lider polítiko di partido UPB. Señor Booi resientemente i aworatu ei a splika algun puntonan ku e a mira ku den e proseso di referèndum ku por bai mion òf ku mester a kambia. Nos ta bai sigui cu Señor Booi den e entrevista aki y tambe especialmente basá riba e tres dianan cu falta pa referendum pa nos haya mas clarificacion di Señor Booi e dicon e ta riba e cruzada patriotico aki pasobra con que sea e ta un ex-lider y den pasado El a keda hopi ketu den henter e proseso gurbemental y awor aki nos ta mir'é aparecé bek cu cierto direccionnan cu e ta bisa cu por bay mion y den e caso aki nos ta bay sigui papia cun'é pa nos sa e dicon. Señor Boeing, nos tin e ley, nos tin un adaptacion riba e ley y unda mi ke cuminsa cu señor Boey ta e parti di cu e concepto, e espiritu, di e lei ku ta indusí pa bai referèndum, klaramente a ser anunsiá den esun adaptashon di lei ayer anochi ku e referèndum aki no tin un karakter konstitushonal sino uno tékniko, Di, laga nos bisa, aparato gubernamental, evaluashon i naturalmente bo bo lo mester trese e parti di rapòrt spis tambe dilanti i ku ta un proseso ku di ongoing proces, pues un proseso den desaroyo. Ta ki bo bisa bo Hans. Si un. Laga nos kombersá. Si, si, no, ok. Si un gobièrnu ta respetá su mes. El a pone dilanti di pueblo un posibilidad pa vota pa algu. El a pone treshen mil dollar pa haci esaki. Anto tres dia prome ki referendum e ta trece poco cambio. Bisa tur cosa bay robes. Caminda afor di dos luna pasa a avise e si bo laga e cosa ki sigui bay asina e ta bay robes. Anto eigenlijk si bo mira lokual ke gobièrnu ta bisa oke, a si bo vota si òf vota nò, eigenlijk no tin muchu diferensha pasobra si ta nifiká sigui ke kos manera ke ta i nò tin ningun konsekuensia. Anto bo a firma ke grupo ku ta pará dilanti pa sangrá i i gobièrnu ku tabata manifestá ku bo ta bai nò pasobra nan ke sali for e Hulanda. Ai minimal nan ke ta den Hulanda. Partido Democrat semper a vociferá cu e no ta di acuerdo cu laster directo manera ke ta, e no ke ta bao di Hulanda, e ke ta modelo Lubbers, asunto mi sa, anyway un cos, un structura. Tabata tin den comunidad encuestadonan, ta tin un grupo di encuestador cu a bini fo'i Corsou aki siman pasa, ta tin den den den e gruponan di Diasabra, ta tin un percepcion cu tabata tin diferente no, e no di nos ke Boneiru bek, E nò di Partido Democrat, e nò di UPB y tambe tin un nò cu tur hende por pensa loke nan ke pensa den e nò ey cu tambe mester bisa cu independencia no tabata exclui for di e pensamento. Awor Gobierno ta tuma e accion pa defini e nò. E nò awor aki ta loke e ley ta bisa cu ta un evaluacion, ta un busca un opinion di e pueblo y ta un proceso cu ta cana. Ok, mi ta bol'e ripiti, e no cu tin riba mesa ta e no cu ta den e ley di referendum. Anto e ley di referendum ta bisa, bo ta diacuerdo cu e invulling, bo ta diacuerdo cu e, laga mi a caba splik'e un rato pasai. laga mi bisa Por te sin aki. expliqué un tiki mas Laga, bien. laga, mi, laga mi purba expliqué den e gobierno cu ta aki. Ta un sa ki mi ta keda bisa. Cu el, e, e recorrido cu mi tin aki no tin nada di a ber cu politica como tal, e no tin di a ber cu kibramento di gobierno, ni cu mi ta djacuerdo si of no cu coalicion. Mi a bis'é binti bia, nan ke bruhé den otro si, ami a para Papiando cu Joppie Abraham pa coalicion UPB, Democrat. Dicon? Pasobra pueblo a duna un expresion dia diesocho di mart cu e loke tres hende cu of tres partido cu tres asiento NPB a bisa e no ta traha ku UPB, NPB ku Democrat no a bini kla, a bini un akuerdo entre UPB ku DP ta pará su tras te ku awe. Dus e no tin diaber ku politika ni kesei. Lokual, komo a bisa anto, mi ke pone ta kua ta e Invulling ta kua ta e kontenido ku a duna na e ekspreshon di pueblo dia diesocho di mart den elekshon. Kiko esei ta? E ekspreshon di pueblo ta tres tres tres, dos aña huntu, el a bira kualishon UPB-Demokrat, yam'é kualishon Patia. Esei a bira, laga mi sa, legítimo òf a bira konkreto òf a bira legal ora ku James Kroon ku Robbie Berkenboom a sinta na na El Mundo i nan a firma e akuerdo ei i nan a kòrta un patia na mitar. Na e momento ei bo a haña kualishon Patia, UPB, DP, cu ta e locual cu pueblo su idea ta ta den eleccion. Anyway, bo por interprete asina. Ora cu bo mira structura estatal, a bay un referendum na dos mil kuater, pueblo a vocifera, mi ke bai den un laso direkto ku Hulanda. A negoshá esei meskor ku UPB ku DP a negoshá. Kiko a sal afó legal? Legal a sal afó ku na a firma dies dies dies kaminda ku Joppie Abraham a firma ku Boneiru a bira legalmente un identidat públiko. den Hulanda. Ta esei ta e parti di invulling kontenido legal na Lazo Directo. Mi sa ku Hans ta vòg mi. Anto el e parti ei ta e pregunta ku ta wòrdu hasí. Bo ta djakuerdo ku esei, sí òf nò. Si bo bisa sí, ke men bo ta keda den Hulanda komo identidat públiko. Si bo bisa nò, mester buska otro kos omon pa keda. Drief, bo ta bai bira un otro kos ku bo lo punta pueblo, whatever. Pero nos no ta yega einan, nos ta yega te kinan. Sei ta e pregunta. Awor, pa mi duna e forbel di mi mes. Ora ku a forma koalishon Patia, Bo bai na e otro stap, esei ta kontenido di koalishon patia. Anteori Ramoncito Boy a sali, el a bisa, no, e kontenido ku koalishon patia a atendé, Ramoncito Boy no ta eens kuné. Mi no ta djakuerdo ku UPB i praktikamente haya nada. Demokrata kore bai ku tur kos. Mi no ta djakuerdo di kon ta vosiferá e punto di bista di struktura estatal ku ta esun di demokrat so nan ta vosiferá te ku awe, òf por ta te ku ayanochi. Ta esun di demokrat so a bin padilanti i esun UPB a sosegá. Pero u But- probeer, u probeer i democrato, so b- ora bo tin un No. acuerdo, tu dos tin cu entrega sí. y tu dos tin cu Mi, mi haya ta algo. consciente cu ne, pero ami ta papia awor como UPB, Sí. mi ta bisa e coalición patia. Mi ta eens cu ne, mesco cu mi ta bisa, mi ta de acuerdo ah, cu

Dus, nos ta konfundí e pueblo ku e pregunta. Pero unda e diferensia ta, sèn Rubén? Unda e diferensia ta? Paso, si mi skucha bo bon, si mi tende demokratnan papia, mi tende UPBnan papia, tur dos partido i defakto asta tambe otro partidonan i hendenan den komunidat ku ta atmití ku tin sierto kosnan ku mester kambia òf korigí o mester bai renegoshá. Dus, unda e E e diferencia ta, paso segun mi tin un un un un consenso pero ta bis'e diferente. No, no ta bis'e diferente. Tin un pregunta cu ta wor cu por wordo interpreta na dos manera pasobra e ta difi ora bo papia cu hende over de ta e palabra contenido. Ora ku bo papia over di kontenido, warda un rato, ora ku bo papia over di kontenido, bo ta papia kuantu awa tin den e glas aki, si òf nò. Pero bo por mira e mitar yen, mitar bashí. E leu mas esei. Pasobra e no ta esei ta e pregunta. Bo por diskutí ku bo a haña sufisiente sèn, si òf nò, etsetera. Pero esei no ta e pregunta legal ta Tin un akuerdo entre Hulanda ku Boneiru. E akuerdo ei ta basá riba e lokual ku a vota na dos mil kuater. Kuat e akuerdo? E akuerdo ta ku nos a bira un pais òf nos a bira un openbar ligham den Hulanda. Ta esei ta e parti legal. Dus bo tin un kontenido legal. Anto nos un ta splika esei, anto por tin un contenido, laga nos pone di ki bo a haña p'e, Operacional. Con operacional, whatever. Señor Boy, Anto la- pa- pa nos ta, wa- clarificacion. wara, nos ta broe dos den ei den otro, Sí. anto e pueblo, ni esunnan cu a traha e mes nos sa ta ki ora nos ke mene esaki, ta ki ora nos ke mene esei. Anto e unico manera pa bo cambi'e, tabata ta, locual cu nos a pidi, Para kiet un ratu, bolbe wak e pregunta, anto duna e pregunta, ta depende ki bo ke puntra tambe. Si bo ke puntra ku bo ke keda den si òf nò, bo ta hasi pregunta di un manera, si bo ke puntra bo ta kontentu, manera mi mira riba di e bòrchinan di noi, bo ta kontentu, bo ta kontentu ku e lokual ku a duna openbaar lichaam. Identidat públiko, no laso direkto. So laso direkto a wòrdu yená komo tal, anto despues bo ta sigui. Pero nos ta brua nan dos tra un tutu kuné, anto brua e pueblo aki. Un di e puntonan ku mi ke hasi kla i mi ke tende señor Boy su opinion riba dje, mi ta sinti falta tantu di oposishon i tambe partidonan di gobièrnu i tambe komishon di referèndum, ku no ta splika ku den e konstitushon, bou di statüt, tin reglanan kla i definí. E kos aki no mester ta un diskushon manera ku nos a hib'é saliendo for di e kontenido, pasobra de fakto laso direkto tabata un kredo. Un ekspreshon popular ku a krea den su tempu, pero ora ku ba pasa dies dies dies ba drinta un struktura ku unda e struktura gubernemental ku tin den Hulanda ta openbare lichamen, waterschappen, gemeenteraden òf gemeentes, provinsies i bo gobièrnu sentral ku su diferente puntonan di parlamento ku ta Eerste Kamer i Tweede Kamer. Awor. Mi no ta sinti, mi no a tendé, altans, lo sufisiente pa e pueblo por a komprondé ku nos ta den un struktura ku de fakto bo mester disidí riba dje ku bo si bo ke sigui kana riba dje si òf nò. Ma, ma ta einan mi ta bisa bo, e pregunta ta un pregunta. Pero mester, bo ta haña ku mester a splika mas den e splikashon? Bo no por splika e pregunta si tin hende ku ke brua e pregunta pa malu. Laga nos ta franko. Si bo ke mantené e pregunta legalmente di lokual ke ta, e pregunta ta, bo ke keda den Hulanda, si òf no? Ta esei ta e pregunta. Bo por bruwé ku kontenido, ku tur e koe lokonan ahí, pero eigelik e pregunta ta, Bo ta kontenido di laso direkto a bira identidat públiko den Hulanda, artíkulo shenta di kuater. Te esei ta e lei. Pero un otro bruashon tambe ta, señor Booi. No, e no ta bruashon. Ku hende nan ta interpretá salimentu fo'i Hulanda, salimentu fo'i Reino. Paso, laga mi draaie om. Hendenan ta bendiendo ku ta sali, nos ta bai sali fo'i Hulanda manera un tipi independensia,

E locual otro cu bo ta bisa ei ta locual cu nan ke bisa e no tin mester tin gevolg, e no tin mester di tin consecuencia, ta e consecuencia di locual cu bo scoge. Dus si mi scoge awe mi ta keda den, e consecuencia ta cu nos ta bay sigui rapport spies, etcetera, etcetera, mira cu nos por regl'e. Si mi scoge no, esey ke men, Ku manera ku a bisa, nan a bisa, no, no ta mester, mester tin otro referendum. Mester tin otro referendum. So, ora bo bisa bon keda den Hulanda mas, bo tin ku bai mientras ta uno bo ke bai no. Ki ku otro. Dus ta esei ta e punto. Si e pregunta keda òf a keda e dia awor aki, e ta bira asina, e ta bira ku e pregunta ta keda riba mesa, ta nenga, ta nenga di kambia e pregunta, dus ora bo nenga di kambia e pregunta, a keda mi aworakí di duna mi pensamentu riba e pregunta ku nos tin. Ni mas ke kuantu m'a implorá, yora, sinta, tur e konan ku James ta bisa ku m'a hasi ei, N ta keda tende, aworakí nos tin e pregunta ku pa djabièrnè ke bo m'a kambia mas. Dus mi ta konsiente di esei. Ante ora bo tin ku skohe kiko ta bai hasi ménos daño na lokual ku nos tin. Anto esun ménos daño lo ta pa bo vota sí. Anto di banwak kon ainda bo por primi Hulanda pa bis'é Ban drecha e kosnan basá riba lokual nan ku ta firmá di rapòrt spis, i bo mes proposition paper, mi mes proposishon, etsetera, etsetera. Ora nos bin bèk for di e break, señor Boy, nos ta bai drenta den e parti final di e programa i tambe mi lo ke tende e puntonan konkreto di bo banda ku unda bo ta bisa ku den e dos dianan aki bo lo ke rekomendá e komunidat ku ta skuchá bo, pero tambe prinsipalmente dia diesnuebe, e dia after. di referendum. Nos ta den e programa Tribuna Popular, nos tine cu señor Boy como invitado, nos ta bay pasa por un break y un djis nos ta bek.

Nos ta den e fecha di diesinku di desèmber dos mil diesinku, nos ta selebrando pa di sinku bia e fecha di Dia di Reino i den e kaso akí nos ta dilanti di porta di un referendum importante pa nos pueblo djabièrnè awor dies ocho di december. Nos tin Señor Boy seca nos awe merdia den bo programa Tribuna Popular Special y Señor Boy mane nos a menciona den principio ta riba un crusada patriotico cu unda e ta dunando su opinion como ciudadano y tambe ex lider den e comunidad. Señor Boy, Nos a keda, nos a pasa e parti di komishon, nos a pasa, laat ons bisa, nos a pasa un tiki riba e lei, pero awe ta die sinku di desèmber. Nos ta tres dia dilanti di nos referèndum ku lo bai difiní nos futuro sigur pa e próksimo dies añanan. Abo a skibi un position paper òf. Den bo ekipo ba traha un position paper, ba present'é den Konseho Insular, ba bai asta Hulanda ku e position paper ei. Ba papia ku Eerste Kamer, Tweede Kamer. Awe nos ta diesinku di desèmber, Dia di Reino. Mi pregunta na bo i mi ke un kontesta onesto di bo banda. Kon bo ta sinti pasobra un de e. Aktornan den e teatro di politika di Kralendijk ku ta sumamente ketu ta gobièrnu hulandes. Awor ta di komprondé ku nan lo mester ta ketu pasó ta nan ta e kolonisadó, ta nan ta nos madre patria i ta nan ta rigiendo nos sea ku sèn òf ku maneho. I nan lo ke duna e espasio pa pueblo disidí su rumbo. Pero despues di dia diesocho, pues, the day after, i otro aña, lo mester bai forma un comishon di negociashon, sea ta si of ta no. Anto, mi pregunta na bo, pa mi no hacié un introduccion demasiado largo. E ta hopi largo ka. Bon, pero in todo caso, e mester ta cla paso un ta boso ta scuch'é, ta e pueblo tin cu scuch'é. I e punto ta, con i kico bo ta mira, Cu lo ta nos posicion a futuro? Bo, e cruzada tambe ta pone pasobra nos ta hungando mescos cu nos a hunga cu integridad di nos politiconan durante de ultimo die sinku, die seis aña. Door cu nos no por gana eleccion di un hende, nos ta manche. Nos ta manda tur e manchanan aki konstantemente, Hulanda, ken ta kico, esaki ta kico, esai ta kua. Anto kica para bira cu e impresion na Hulanda ta cu tur politiconan, tur no, no es unan, no a na bisa no, pasobra ta yo Pia Abraham a manda mi e mail aki cu Ramosito ta ladron, Anto Ramoncito ta ladron, yo pia Abraham no. No, ora ku bo hasi ku bo mancha e koko ku bo a basha ei ta pa nos tur. Ke men awor aki sesenta i dos por shento ku ta Hulanda no ke tende di Antias mes of e eks Antias, I ta haña ku akinan ta un rovershol. Anto kon nos a bira asina? Pasobra nos mes a promové pa kibra hans, m'a papia malu di hans, pero mañan pafó nan no ta mira hansonnan, ta mira nos tur. E mesun kos nos ta hasiendo ora akí den parti di struktura estatal. Nos ta keda makamba akí ku rei ta bin, nos ta manifestá. Anto e hulandes nan. Nan ta kue e kos bunitanan ku a hasi pa Reino. Ta e manifestashon ku hende ta grita, papia koi loko, kos kibí, etc. Papia brutu kontra hulandesnan. Ta esei nan nan ta pasa den Hulanda. Ta esei pueblo di Hulanda ta mira. Anto ta esei polítikonan hulandes ta mara nan riba dje pa nan gana voto. Siman pasá. Unda bisa, mi ta bis'é, mi ta bis'é pa prèt, siman pasá paso Hans di ku mi ta despues di djes nuebe nos lo ripará esei. No, nan manda e mensahe kaba. Señor Bosman di VVD a papia den Tweede Kamer i el a bisa, Ta koe loko e kos ku Ramonsito Booi laga mi, ami ta interpret'é na mi manera no, a yega ku Hulanda ku nos nivel, E nivel di Boneiru mester wòrdu midí na nivel Hulandes. Koe loko? E nivel di nos mester wòrdu midí na e nivel di nos region. Ke men ora ku nos, anto esei, ta bon, ta VVD, ta henda nan ku tin e asuntu di sèn, n'e momento ku mi vèrtal, ku mi tradusí, E responsabilidat ei òf e derecho ei den sèn, mi di mester i duna nan mes tantu sèn ku mi hendenan tin einan, mi por manda nan, mi por duna nan hùlp, beistand. Ta esei e ta bisando. E ta bisa, eigelijk pone nan op. Afstand. Duna nan mas kos i hasi nan mes, pes, presis manera ku Robbie Beukeboom ku tur hende n'ei ta grita, Nos ke mas kos ku nos por disidí. Nan ta lubidá ku ora bo tin mas decision power den lokual ku abo ta dirigí, bo mes ta di mas sèn tambe pasobra bo ta bai tuma e desishon anto otro ta pag'é pa bo. Den momentu ku bo haña mas responsabilidat, E responsabilidat ei ta wòrdu trasdusí tambe ku bo mester di mas medio pa bo por atendé ku e responsabilidatnan. Pasó, sinta Hulanda tin enseñansa mas, so ta bo tine, ta bo tin pag'é. Bo bisa ami, No, mi ta tuma e e responsabilidat, e enseñansa abo ta pag'é pa mi. Abo señor bo i. Laga mi kab'é. Entonces, lokual ku mi ta bisa, a kuminsá kaba un tendensia den Hulanda, pa bisa e islanan ku ke to bai ke haña mas independensia, mas ku e bisa, mas ke ku duna nan e. Pero e no ta un algu natural di tur pueblo ku nan lo ke tin mas libertat? Sí, e ta. Ami ta ami ta ins ku ne. Pero ta algu masha natural den un pueblo tambe ku e mester usa su sinti i no su kurason ke mester ke kos ku por hasi su pueblo mas mihó. Awor, hasiendo mas mihó. I no kos ku e por E ta tum'é antes di hasi su pueblo mas infelis, pasobra e bopa di. Ei mi ke yega. Nos tabata tin diferente gobernashonnan. Den Antias, for di Antias. Mi ta di opinion, hopi aña kaba, ku nos a konsentrá solamente, ku tabata importante, asina mes nos hasié fout, pero nos a konsentrá nos solamente riba e aspekto hurídiko konstitushonal, i lubidá Economia. Lubida cu ta economia ta crea trabou, economia ta crea impuesto, pues belasting. Bo no ta kere cu si un pais, un isla, un pueblo cu ke mas autonomia mester traha mas duro? Ma ta eyna mi ke bini. Dus, kico meneer Bosman ta bisa, Rene Guichonnan, laga ende na e mes bay produci Pa nan subi e nivel y no laga manera nan ta busca pa nos paga pa nan biba bon. Pero e ta corecto? E ta corecto. E ta corecto tanten cu bo crea e posibilidadnan pa bo yega enan. Nos sa si cu na dos mil cuater cu nos a haci esey nos no ta por. Awe tampoco nos no por. Pero na lugar. Pero nos tin diescinco aña den e proceso. Word un rato, word un rato. Si nos ward, si nos sor. Pa enbes di keda grita, skòp, hulanda, etc. Bisa ku ta nan ta falta di nos mal kos ku nos tin i traha pa Boneiru, anto resi nos por logra di haña e lokual ku nos ta pidi ei. Pero hende bashí un por bai sini, hende bashí un por bai restorant karu, hende bashí drumí na kas. Hende bashí por logra hasi tur rekoneis e disidí di bai tra, bai hasi su bèst. Anto na Boneiru ki, kiko nos ta hasiendo? Keda ketu bai grita paso ta Hulanda, nos a haña tantu sempa yu. Bo mester hañ'é mes, no? Bo tin, bo tin, Hulanda no tin ningun derechi pa duna bo kende bai estrag. E ta nabe, e ta nabe en ta, e ta muchu tiki. E konsept di salario minimo. Nos por subié kuantu ku nos ke, pero nos mester por karg'é sí. Dus, Lokua mi ke bai tog un ratu riba e raadsbesluit aki, pasobra si no nos no ta haya tempu p'e. Wak. Ayer anochi partidonan den coalicion a dicidi cu pasobra e comision di referendum no ta bezig ta haci locual cu nan ke, pasobra tisei ta e punto, anto cu tin tanto bruacion den pueblo, Tambe cu a avisa nan un luni mei pasá, ta awe, ayer anochi por fin nan a bin comprende, anto nan a bisa nos te trece claridad. Nos no mester e comision e referendum, nos no mester nuende mas, ta locual cu nos bisa ta esey ta conta. Anto mi ta lesa locual cu nan ta skibi aki. Dat de Eilandsraad zich gedwongen voelt En anders het ook als een legitieme plicht ervaard. De bevolking, dus ku Eilandstraat a sinti ku e ta hañ'é preshoná, anto di otro manera ku ta su derecho òf ta su plicht, su responsabilidat, komo pa yam'é, na promé lugá pa promé ku referèndum duna Claridad na e asunto di referendum basá riba e Raadsbesluit aki, benebon, en tevens een instructie aan alle betrokken partijen, ke men ta un instruccion ku Meneer James Kroon i Meneer Robbie Beukenboom ta duna na tur hende ku ta esaki ta interpretacion legal ku ta. tin ku restrukturá su mes den e tres dianan. Òf komishon tin ku restrukturá su mes òf komishon tin laga kai. Pasobra si bo bisa. Pero si e komishon laga kai señor Boy, bo no ta bai krea un situashon. Un ta mi problema esei. Mi ta pretende bo ta bisa akinan ku ta instrukshon bo ta duna. Anto den momento ku ta abo ta duna instrukshon, esei ke men Ku e komishon, ku ta esun ku tin ku duna informashon, ya kaba no ta imparsial. E komishon ta hasi lokual ku bo ke. Dor si bo duna un instrukshon basá riba lokual ku bo ta pensa, pero e komishon a splik'é tur dia otro, esei bo ta bisa e komishon no ta sirbi. Anto e ta bisa kida nambe dat niemand, niuende. Dus tambe e komishon di referèndum no tin e derecho di pone Eilandstraat perde bergwensa of pasa bergwensa. In verlegenheid brengen. Dus pasa bergwensa ku nan propio of por ta tambe interpretashon robes di e intenshonnan i e konsekuensianan di referendum. Ke men, bo ta bisa Wendy traha un kos, un papel legal pa bo. Hendenan ku sa di dje, nan ta trae papel, nan ta spliké basá riba e partinan legal. Dor ku e splikashon ei un ta salí bo na bon, un ta kuminí bo, pasobra e splikashon ta ku e pregunta ta, Bo ke keda den den Hulanda, sí òf nò? Pasobra te esei ta e pregunta. Anto ku bo bisa sí, esei ke men ku bo por sigui bai sigui negoshá ku Hulanda pa drecha kos. Anto, ta, ta, ta esei den propaganda ku ta pasa, si bo bisa no, esei ke men ku bo tin ku sinta bèk, anto atendé i despues lo biu un referèndum, pa si bo bisa no, bo ke sali for Hulanda, bo tin biau otro kaminda. No, no, no, no, e kuenta ku mi ni paso hende nan ta bisa mi ke sali for Hulanda, ma te esei bo ta puntra nan, wèl, tene ke mi ta bisa bo ku eigelik e pregunta un ta pone, Hu mi mester sali for Hulanda? Legalmente si. Ante de e tres dia nai ta kente, kente bay diskutí esei, dus bo ta purba na final di ora purba mira kiko bo por skapa ainda na lugá ku bo realisá ku awor aki miñó bo para e referèndum aki. Dor ku mi sa kendenan aki ta kabesura, nan no ta bay par'é, un ta keda mi nada otro di bisa voral. patriótikonan. Ami no ta papia p'e otro partidonan pasobra ta nan lo sa ku e desaster ku democrat ke yega na aden òf e desaster ku e otro gruponan ke yega na aden ku nan ta bai aden si òf no. Ta nan lo sa pasobra nan opinion semper ta ta no ta den Hulanda. UPBC a skohe pa e ta den un struktura, pa e ta den Hulanda, pasobra einan el a mira ku el a hasi su mes mas grandi den Hulanda i den pai, den Europa, ku esei lo tin benefisionan grandi p'e si nos usa nan manera bo bisa, nos ku nos kai drumi, yora, pidi, etsetera. Nos tin ku sali f'e mentalidat di mendigo i drenta mentalidat di produkshon. Pero esei ta ora bo traha, ora bo komprondé ku bo no tin un mama òf Hulanda anto un baka lechera pa bo lanta mainta rèk bo kur pa bai psh psh psh saka e lechi anto bo lo bai kai drumi bèk. No! Hulanda ta yuda bo ku e nivel ku bo mester ku bo por sobreviví, pero tur sobrá èkstra. P'e lugá aki move ta nos tin ku hasié. Pero constantemente nos a keda Hulanda, Hulanda, Hulanda, zundre, Rekman tuma. Batié cu scop, Rekman tuma. Anto mi ta bisa esai no ta bon, anto e locual cu a sali aki ta un desaster pa pueblo, ta un laughing stock. Nos a bira ora cu e papelnan aki yega Hulanda, pasobra nan ta bisa ta da ki tipo di gobierno di banana republiek nos tin Cu esaki? Anto cu bo mira, mi duele ta cu aki nan ta un prent di Union Patriotico Boneriano, cu e ta dumi den e tipo di cosnan aki. Anto si Comision di Referendum ta respeta nan mes como profesionalnan, nan en bloc lo mester tuma nan decision y bisa Gobierno ta bo sa mijo, ta bo sa mijo, Tuma bo koroto e tres yena aki abo kaba e referendum aki. Ultimo pregunta. E konklushon ku bo ta tumando ei por nifiká ku e referendum por para? Mi no sa. Legalmente mi no sa, lokual ku. Pasobra ta un desishon delegá di Eilandsraad pa gobièrnu, pa komishon. E komishon lokual ke tin ku hasi ta prepará e referendum. Mi ke mester referendum ta kla prepará Pa awe aki tres dia. Eigenlijk e comision su trabou n'e momentonan aki lo mester ta cla, ta solamente mester rond taftur e partinan administrativo, lo mester ta cla ta ki mas e por haci den e tres dianan aki. Dus, eigenlijk pa funciona como tal si e comision ta ey si of no, no tin, no tin mucho cos. Den e caso ey, gezaghebber y ori como Conseho Electoral ta tuma over y ori. Elo mester tuma over como persona. Anto e otro un punto ta, Ku e komishon basá riba lokual ku el a bisa kaba, en por bai bisa e kos ku Eilandstra ta dun'é opdracht akí. Ora bon, Eilandstra ta bisa e dueño akí, Te kos akí bo tin mag di bai saka padilanti. No e kos ku abo ta pensa, lokual ku ami, ami James Kroon, ami Robbie Burgum bo ta bisa, esei bo tin ku bisa. I si nan bis'é asina, ke men nan ta, no ta imparsial mas, nan ta uitvoerder di un kos ku gobièrnu papia òf ku Eilandstraat papia, dus esei ke men eigenlik nan no tin otro opshon di laga kai. Esei tabata señor Ramosito Booi, nos ta gradisí pa su presensia, gradisí pa su opinion i. Esaki tabata bo Tribuna Pupular pa awe merdia i nos lo ripití e programanan durante e dianan ku ta bini i den kaso aki nos ta pidi fo'i aki Radio Energia, Energia Vision pa tur hende djabièrnè awor dies ocho di desèmber bai vota e eskohensia ku bo Sabiduria, Bo emoshon, sea e ta sí, sea e ta no, kumpli ku bo derecho di voto, pasobra tin hopi pueblo na mundu ta muri pa un derecho di voto. I abo boneriano tin e e poder ei, tin e desishon ei djabier na wor. Te un otro bia ku Dios ke.